How proud I can be of myself and my children will be of me when I retire is a is a big driving force for me.
Wel, tipyn i ysbrydoli Kieran Gething. Ni wedi gweld gornester ryngwladol hyn o'n Cymro yn erbyn Cymro yw un awr hen yn erbyn ifanc, profiad yn erbyn di brofiad. Kieran Gething yn erbyn Bradley Price draw â ni ar gyfer y rown gynta a cwmni Anthony a Gareth.
Dyma ni felly, gornest uwch welter rhwng dau Gymro. Un ar ddechrau yrfa, Kieran Gething yn y du, a Bradley Price yn y gwyn yn dod tuag at y ddiwedd i yrfa fo. Bocsiwr profiadol iawn wrth gwrs, cyn ben campwr uwch welter y Gymanwlad. Ac fe gawn ni weld Beth fydd gan y ddau yma i gynnig? Kieran Gething, wrth gwrs, o Bontypŵl, yn hyderus iawn i fachgyn ifanc yn bedair ar ugain mlwydd oed, a Bradley Price o Gasnewydd, byw yn Nhrecelyn erbyn hyn, yn 37 mlwydd oed. A dwi'n gwybod, Anthony, Wyt ti 'di fod yn edrych ymlaen yn eiddgar iawn at yr ornest yma? Ie, dau bachgen yn papur dda. Um, Gethin ddim yn cael llawer o profiad ar y foment hwn yn y proffesiynol, ond um, Bradley yn cael llawer. So, um, ie, efallai bod hwn yn ffait olaf Bradley, ni byth yn gwybod hwn. Um, ond bydd yn eisiau ennill hwn. Chwyth da gan Gething yn fanna. Yn taro Bradley Price yn ôl ond mae'r ymladdwr profiadol yn gallu ymdopi. Chwith dda arall gan Gething. Mae o'n symud o gwmpas y sgwar yn gwneud i Bradley Price weithio. Fe gafodd Kieran Gething gyda llaw Ddechreuad siomedig iawn yn i'w yrfa broffesiynol, un yn gyfartal a cholli un ond ers hynny mae 'di ennill y bedair ddwetha ac wedi stopio un o wrthwynebwyr. A mae o hefyd yn gyn gapten amatur Cymru. Ond mae wedi camu i'r lefel broffesiynol erbyn hyn ac uh, wedi dechrau yr ornest hon yn ddigon bywiog.
Mae'n edrych yn cyfartal ond um, mae Gethin yn gwneud y gwaith, um, y, y mwy o gwaith yn credu.
Pa mor bwysig ydy hi fo ifanc fel Gething i, i beidio gadael i Bradley Price osod i stamp ar yr ornest yn gynnar? Bwysig iawn. Mae, mae rhaid i Gething nawr um, cymryd y canol y ring ac um, gweithio Bradley yn ôl. Mae, mae Bradley yn, yn, yn mynd i ceisio um, rheoli y pes o'r ffeit, so mae rhaid i Gethin wneud yn siŵr bod hyn ddim yn digwydd. A da ni'n gweld hwn wrth i Bradley Price gymryd rheolaeth o ganol y sgwar ac yn trio cael Gethin ar yr haffa, ond er tegwch i'r ymladdwr ifanc, mae o'n sefyll i dir ac yn rhoi cyfuniadau bach digon effeithiol at ei gilydd ac yn gweithio'n galed efo'r jab na at wyneb Bradley Price. A dio ddim yn cael ei demtio i, i gael ei dynnu mewn i gwffio fo Price. Mae o'n cadw i bellter. A dyna ni, rownd agoriadol bywiog iawn rhwng y ddau Gymro. Dyma ni ar ddechrau yr ail. Nghornel Gethin yn deutho fo, os ti ar y rhaffa, gweithia'n galad i ddod o 'na. Paid â gadael iddo fo brathu Trais Fioli. O, Trais yn lluchio'r dde yn methu a Gething yn ymateb yn syth efo dwy jab efo'r chwith ac yn dal Trais unwaith eto. Mae o'n gweithio'n galad efo'r jab yna i, i gadw Price hyd braich i ffwrdd.
Yn hoffi'r ffordd hefyd bod um, Gethin yn dal ei dwylo lan. Mae'n uh, mae dangos llawer o parch ar Bradley. Um, mae Bradley yn dal ei dwylo lawr i'r llawr a dyna sut mae Gethin yn cael llawer o llwyddiant. Ia, ac i rwy'n fel Kieran Gethin, mae o'n gwybod am brofiad Bradley Price. Mae o'n gwybod yr hyn mae Price wedi gyflawni yn y sgwad yn y gorffennol. Does o'n syndod bod o'n dangos gymaint a hynny o barch tuag ato fo. A mae o'n ei ddal o. Mae o'n ei ddal o'n aml efo'r jab chwith na. Cwpl o ergydion efo'r dde i'r corff hefyd. A mae'r cyfuniadau'n dod yn ddigon cyflym gan Gething. Bradley yn methu efo'r chwith. Jab Gething yn effeithiol eto. A mae'r uh, ma bachgen ifanc o Bont y Pŵl, mae'r jab chwith na yn effeithiol iawn. A mae o'n dilyn cyfarwyddiadau i gornel yn symud o gwmpas yn gwneud i Bradley Price weithio.
Credu, credu bod Bradley yn edrych am y shot fawr, y single big shot, ac uh, mae Gethin yn gweithio llawer yn gledach ac yn cael uh, mwy, mwy o shots off na Bradley. Ia, mae o'n gweithio'n galad i gadw'r bwlch na rhwng y ddau rhag o'n bod oedd wedi cael ei ddal gan yr ergyd yna. Mae trwy'n Bradley Price yn gweidio lle dwi'n eista sydd yn profi i fi fod y jab chwith na gan Gethin wedi bod yn gweithio'n effeithiol iawn. Un arall o dan yr un. Amal, fel da ni'n gwybod, mae um, Bradley Price yn ystod i yrfa di bod yn y sgwar efo nifer o enwa cyfarwydd iawn fel Frankie Gavin, Chris Eubank Jr, Billy Joe Saunders, Michael Jennings. Felly dyna hyd a lled Yr ymladdwr sy'n byw yn Nhrecelyn. Ond uh, does na'r un o'r rheina di llwyddo i stopio fo, ond mae ma rhaid canmol Cyr yn gething ar hyn o bryd. Mae o'n dal i dir, mae o'n um, cadw'r pellter ar rhwng y ddau, ac mae o'n dod i mewn yn gweithio ar y jab, ac yn achosi Bradley Price fethu ambell i ergyd. Rown dda arall i'r bachgyn ifanc o Bont y Pŵl. Dechrau'r drydydd rownd o chwech. Kieran Gething o Bont-y-pŵl yn y du, Bradley Price o Drecelyn yn y gwyn, a chornel Bradley Price um, ar ddiwedd yr ail rownd yn deithio cer am y gwylod gyntaf cyn lluchio'r ergydion a dros y top. A mae Bradley Price wedi methu ambell i ergyd dros y top, Anthony. Mae hynny hefyd yn gallu blino rhywun. Ie, yeah, mae'n edrych bod e'n dangos tipyn bach mwy o parch na i Gethin. Um, y ffaith bod ei troi'n yn gweidi, mae wedi cael ei dal gan uh, cwpl o shots dda. Ond um, mae'n credu bod Bradley yn trio tynnu e mewn ac yn edrych am yr un shot fawr. Ac yn wedig pan mae Gethin wedi ei bino. So, um, mae'n pryglus i Gethin, so mae'n rhaid i fo cadw, um, cadw canol bwyntio.
Ac un arall dros y top gan Bradley Price, fel oedd Anthony yn dweud, mae o'n chwilio am yr ergyd yna sy'n mynd i lorio Gethin, ond mae'r yy gŵr ifanc yn dal i weithio'n galad, mae'n trio cadw'i bellter ac yn dewis i ergydio, ond mae'r jab 'na'n effeithiol, mae trwyn Bradley Price yn yn gwaedu unwaith eto. A falla yn wir, fel oedd Anthony'n awgrymu, bod y ffaith fod trwyn Bradley Price yn yn gwaedu'n golygu fod yr yy y gŵr hŷn, os dydan ni felly, yn dangos dipyn bach mwy o barch at y bachgen ifanc. Ond mae wedi lluchio nifer o ergydion sydd ddim wedi dal. Un arall yn fanna, ac y Gethin yn ymateb efo'r chwith. Fel mae Bradley Price yn methu, mae, Gethin, mae Kieran Gethin yn dod i mewn ac yn dal um, y gŵr o Drecelyn. Dyma gornest rhif 63 i Bradley Price, fel o'n i'n deud o'r blaen, mae o'n 27, falla bod o'n dangos arwyddion o, o ddechrau slofi lawr, ond mae o'n cael ei ddal yn weddol gyson, y jab yn dda unwaith eto gan Gethin, cyfuniad o dri ohonyn nhw'n fanna ag un arall. Mae o'n amyneddgar, mae'n rhaid dweud hynny amdano fo, a tydio ddim yn cael ei, ei ddenu i ddod i mewn i, i, i, i ymladd tu mewn efo Price. Ond o ran steil, mae Price, fel oedd Antony yn awgrymu'n gynharach, mae ddwylo fo'n isel, ac oherwydd hynny mae Gethin yn ei ddalo. Ond wrth gwrs, mae o'n hen ben, mae o'n gwybod falle mae un ergyd gywir fydd yn ddigon iddo fo i arafu Gethin, felly mae rhaid i'r gŵr ifanc yn y trwsus du fod yn wyliadwrus. Mae rhaid iddo fo ganolbwyntio i'w ugian eiliad o'r drydydd rownd sydd ar ôl. Ac mae Gethin wedi bod yn ddisgybledig efo'i amddiffyn. Mae ddwylo fod i fod i fyny drwy gydol yr ornest hyd yn hyn yn wahanol iawn i Price. Dyna ni, diwedd y drydedd.
Second out, round four.
Dyna ni hanner ffordd union felly drwy'r ornest yma, chwe rownd i gyd i fod gornest pwysa uwch welter Anthony. Dwi'n gwybod oeddech chi yn gynharach heno yn edrych ymlaen at yr ornest yma. Ydy hi cystal ag oeddech chi wedi ddisgwyl? O, bendant, ie. Mae'r mae ddau yn nhw yn cael llawer o talent. Y gwahaniaeth fwyaf i fi yw bod Gethin yn dal um, y shots Bradley ar y clubs, ond um, Bradley yn dal y shots Gethin ar y gwyneb. So, um, dyna sut mae'r llwyddiant gan Gethin yn, yn wneud y gwahaniaeth.
A beth sy'n ddiddorol hefyd Yn y gorffennol, mae'r ddau yma 'di sbario efo'i gilydd, felly falla bod Gethin wedi dysgu rhywbeth ynglŷn â Bradley Price yn ystod y sesiynau yna o sbario. Mae Gethin yn llwyddo i ddal i ddwylo i fyny. Mae o'n amyneddgar, mae wedi cadw i bellter. A fel da ni wedi gweld yn yr ornest hyd yn hyn, mae Bradley Price wedi bod yn chwilio am yr un ergyd nerthol yna i geisio dod â'r ornest yma i ben. Diolch wedi dod o hyd iddi eto. Ac oherwydd bod i ddwylo fo mor isal, mae Gethin yn ei ddalo yn gyson efo'r chwith ar dde, a mae o'n trio clymu Bladri plais i'r Rhaffa, ond y paffiwr profiadol yn brwydro'r ffordd allan o'r gornel. Ond mae Gethin yn dal i drio roed y pwysau ymlaen arno fo. Faint o egni tybed fydd o'n wastraffu'n fan hyn? Mae Price yn cymryd yr ergydion a Gethin yn trio i gadw o yn y gornel ar y Rhaffa, yn trio cael y cyfuniadau 'na i fynd. Mae'n ornest ddigon bywiog a deud y llia. Ie, yeah, mae, mae rhaid i fe bod yn ofalus yn gweithio Brady ar yr affau achos mae Brady yn edrych am y shot fawr. So, um, mae rhaid i fe just um, aros yn ôl a cymryd ei amser yn credu.
A mae'r gwaed i weld yn amlwg ar wyneb Bradley Price. Mae'r trwyn yna wedi bod yn gweidi ys yr ail rownd. Ac mae Gethin yn dal i ddal o'r jab chwith na. Ond fel oedd Anthony yn awgrymu, mae rhaid i'r Cymro ifanc fod yn wyliadwrus o hyd achos da ni'n gwybod bod gan Bradley Price yr ergyd a'r nerth i ddod â'r ornest hon i ben. Oh. Mae'n edrach weithiau fel fod Bradley Price yn edrych yn sigledig, ond dyna'i steil ond e. Mae, mae, da chi'n meddwl weithiau pan mae Gethin yn ei ddalo bod ei goesau fo'n mynd, ond Dyna, dyna, wff! O! Y ddeg gan Price, y chwith fel ymateb gan Gething wedyn. Bois bach, mae'r ma ornest yma'n agor allan rwan. Rownd olaf, ond un yn yr ornest uwch welter yma, ac mae wedi bod yn ornest werth i gweld Ac efo dwy rownd i fynd, Anthony, ar hyn o bryd, lle mae'ch arian chi? O, gyda Gethin. Mae'r mae gwaith mwy, mwy o clean yn dod o Gethin. A fel dwedodd Gavin Rees yn y cornel wedyn, mae, mae dwylo e lawr trwy'r amser a mae coesau yn mynd. Mae e'n edrych yn siclyd trwy'r amser.
Ia, mae Gething, chwarae teg, wedi bod yn amyneddgar. Diolch wedi cael ei ddenu a'i dynnu mewn i ymladd yn agos efo Bradley Price. Mae di sefyll i dir, mae di cadw'r pellter, mae di dewis i ergydion, a mae'r jab ar dde sy'n dilyn wedi bod yn effeithiol tu hwnt. O, oh, mae'r dde arall yn dal Price ag un arall. Mae o'n ymladd ar y droed flaen achos wrth gwrs mi oedd Kieran Gethin wedi gobeithio ymladd yn erbyn Tony Dixon yma heno ond um, oherwydd anaf difrifol i lygad Dixon di'r di ornest honno ddim wedi digwydd ond mi fydd hi'n werth i gweld petai hi'n digwydd yn y dyfodol. Price yn chwilio am yr ergyd mawr yna. Mae, mae, mae ddwylo fod ei bod i lawr trwy gydol yr ornest yma. Yn wahanol iawn i Gethin sydd wedi cadw ei ddilo i fyny wrth amddiffyn. Mae Price wedi gadael ei hun yn agorad ac mae Mae'r gwaed ar ei wyneb ond dist o hynny.
Ar y foment mae Gethin yn edrych yn cyfforddus iawn. Mae'n rheoli y cyflymder y bowt, mae'n gwneud popeth yn iawn. Mae'n rheoli'r cyflymder Anthony a mae gynno fo'r amrywiaeth yna o ergydion hefyd does? Oes ie, maen nhw'n dod o pob ongl ac mae'n jyst ar y gryf hefyd.
Munud o'r bumed rownd i fynd. Ac oni bai fod Bradley Price yn dod o hyd i un ergyd nerthol, mae'r ornest yma yn mynd i lithro o'i afal o, ac a fyddan ni, tybed, yn clywed o'n cyhoeddi fod o'n ymddeol? Fe gawn ni ddisgwyl i weld. Jab arall gan Gething. I ŵr ifanc sydd yn ddi-brofiad yn y maes proffesiynol, mae Gething wedi dangos lot o aeddfedrwydd wrth wynebu Bradley Price, achos mi oedd 'na nifer fawr o bobl yn awgrymu y bydda Bradley Price yn ennill hon, ond mae o wedi bod dan bwysau trwy gydol yr ornest, a mae Gething wedi rheoli A phan mae'r cyfle wedi dod, mae wedi manteisio. Dyna ni, y rownd olaf ond un drosodd. Dyma ni, y rownd olaf o chwech mewn gornest sydd wedi bod yn ffrwydrol ar brydiau. Kieran Gething yn y du o Bont-y-pŵl a Bradley Price yn y gwyn o Drecelyn. Y mae'r gwyn ar drwsus Price yn goch bellach oherwydd mae drwyn o di fod yn gweidi ers yr ail rownd. Ac o ran diddordeb, Kieran Gething Pan oedd o'n amatur, fe gollodd o ar bwyntiau yn erbyn Demetrius Andrade, sydd bellach yn gyn-gem bencampwr WBA y byd yn y pwysau uwch welter. Felly, mae Gethin wedi ymladd yn erbyn paffwyr profiadol yn y gorffennol, er mai ar y lefel amatur oedd hynny. Ac mae o 'di dangos aeddfedrwydd yn yr sgwâr yma heno yn erbyn Bradley Price. O! Rwydd da gan Gethin. Mae o'n cadw Price yn y gornel, a mae Price yn methu efo'r ergydion. Mae wedi bod yn chwilio am yr ergyd fawr yna drwy'r nos, a di methu hyd yn hyn dod o hyd i'r ergyd honno. Ac mae methu ergydion fel yna yn blino rhywun. Kieran Gethin gyda llaw yn gefnogwr Lerpwl. Mae gyda fod datw You Never Walk Alone ar ei glun a bydd o'n falch o glod fod Lerpwl wedi ennill y pnawn yma yn erbyn Bournemouth. Nid fod hynny o gwbl yn croesi feddwl ar hyn o bryd achos mae gen fo job o waith i wneud yn y rownd ola yma, yn y funud ola o'r rownd ola yn erbyn Bradley Price. Mae'r ergydion yn dod i mewn yn un ribid i res, mae yna gyfuniad ohonyn nhw ac unwaith eto mae Bradley Price yn methu dod o hyd i'r ergyd nerthol yna i ddod â'r ornest yma i ben. Da ni yn y funud ola ac o bosib da ni'n edrych ar funud ola yng ngyrfa bocsio Bradley Price. Mae Kieran Gethin wedi gweithio'n galad, mae o wedi taro'r nod ar sawl ychlysur a mae o wedi bod yn amyneddgar Mae wedi bod yn glyfar iawn yn y sgwâr heno. A mi fydd, os bydd hi yn fuddugoliaeth, mi fydd hi'n fuddugoliaeth nodedig i'r Cymro ifanc o Bont y Pŵl. Da ni yn yr 20 eiliad ola. Mae'r y ddau ertegwch wedi rhoi popeth yn yr ornest hon a mae Gethin yn dal i fynd, yn dal i achosi problemau i Bradley Price ac yn gweithio'n galed yn yr eiliadau ola. Mae'r er er ergydion yn mynd i mewn yn un ribyd i res. Oh! A dyna ni y gloch ar ddiwedd yr ornest, gornest arbennig ac yn arbennig felly i'r bachgen ifanc yna o Bont y Bŵ, Kieran Gethin. Fe wnawn ni ddisgwyl